Wak e pechi nos ta invitá bo sigur. Mandi nos ta pi perpelo. Tio, wak wak e pechi nos trae Austrac no. Bo ta laga mi na kaya ki hende nan. Wak e pechi no. Kue toko chiki pa bo se sentero toko chiki pa bo. Wan wai ku tanto kuminda den man. Sa mi ta pone bon para den mojito ral ta bende mojito. Wa so wa bo frente kina kue ta tuki man wak e sudor. Bo ta bo ta dolo e kabes tio. Bo ta dolo wak e pechi no. Mashora mi ta por wande bende un. Nos ta lea nos ta lapia teke. Nos ta lapia ki tra nos ta lapia pa bo. bon. Ey Boris, bo ke merchandise di Wapo? Souiso. Bo ke ta kla kuné? Kombo laga, tene esaki, tene esaki. Habla ma. Ma regel un partnership cu su yola caminda tur rende cu cumpra seca nan taña 10 percent di discount. Ki bo tin cu haci? Bo tin cu hinca e code WAPU 10 riba nan pagina cu ta den description box. Bo taña bo paña. Ajá, ya sali Anto influencer. esey, ey, anto esey ta bay yuda nos uiteindelijk pa nos traha eri cu nan un design pa WAPU Hopi mas mihó. Kima nos ta kohe, no- nos ta wak ke, segun hende nan a E size, compra, e color, e size, ya no sa ki ke, tipo, ya, ya no ey. sa ke nos clientela mester. Ey, Ok, ey. ok, ok, ok, ok, Dus, ok. atrobe, sorry pa bo usa e kode di Wapu, ku ta Wapu 10, na unda? Riba su yola. Riba su yola, su Riba su website. website. Ba- Pa esnan ku no sa, su yola ta e, e brand konosí pa e pèchi ku e, ku e kosao Ey. riba dje. E Nos mapa hay kosao pone riba e dje. kode akinan, of e link akinan, pa bosa mira, anto pa bosa hasi us di dje. Anto kòrbu.

Bo sa e ta dificil pa cuminsa algo aki na na Corsao first of all wa. Fiora bo cuminsa mi ta kere bo tin e motivacion di bay bende caba. Ami ta wak asina. motivacion pero Yu Corsao bijvoorbeeld no ta no ta conoci pa ta bon bendedor. Mi ta kere ta bon bo mester ta hopi bon hopi sigur di bo mes cu ora bo tin bo vision determina mi ta kere no tin niun hende pa struba bo. Nos ta na su jou la kenana. Mi ta kere e tampoco no tin vergüenza eh, ta determina eh, esaki que que. Mi ta kere ser na bo mas un um, seguro di bo mes, bo ta ser mas seguro di bo mes anto bo no ta defini nada di lo que hende pensa no ta defini bo. No Ese con- ta lo que cu No come, a come, mi ta- come bota bin para den solo cayendo na lugar di bo manda Wag, para nan ta trabajo bisa. como para trabajo normal. Nan ta bisa semper bo mester ta participe den bo negoshi di un manera of otro. Um, anto nunca pone tur webo den mesun basket. Dus e webonan cu bo tin, diversifica e webonan cu bo tin. Pone nan tur camino antigi. Pa bon perde webo nan. So, pasobra ta importante pa um, es COVID ta siña nos hopi, mi ta kere. Um, Kel a siña bo. Wak, Covid a siña mi ku e markanan di mas ku ta a traha mas tantu esei semper a kai den un krisis, un krisis pasobra tabata tin markanan di luho, kos ku ain no ta di mester, entonces esei ta pone ku bo ta vara den diferente aspekto. Manera mi ta den field di farmaseutical, si bo no ta den field di farmaseutical temporada di Covid ku bo ta bini bril Um so um lo bo no lo a make it. Claro. Esei ta pone ku bo tin mester tin bo bo focus den diferente aspekto pa semper doesn't matter e tempo ku ta bayendo bo tin un negoshi in kada e tempo ku ta bayendo ku ta December bo ta den hasimentu di fiesta ku ta den King's Day bo mester tin um wapu ta graba pa bo asina wapu mester ta Como dia? dus esei ta pone ku eigenlijk et hele jaar door ta pone ku bo ta parti di e ekonomia ku bo no ta solamente Thanks bro. Shout out. Shout out Sujola pa e awa nan. Un bèk nos tin awa tin ku manda treat nan di e braai nan un bèk. Sea sigur nos tin nos tin. Nos tei nos tei nos tei. Nos kabe tra. Nos tei nos tei. Si esei ta pone ku bo mester ta un multiserie un dynamic entrepreneur. Hopi master si ku um ku abo a focus tambe di no pone kon nan ta bisa koe na ingles no pone tur e webunan den un basket. E koe mi ta konta por eso wori. Pero pone tur su webunan bin kaminda. Pero bo bo a figure out bo a figure esei out prome ku covid dus esei esei mi ta han hopi hopi master di bo parti si ku uiteindelijk ora e krisis a dar abo abo abo tabata un tiki mas sigura at di end of the day. Yes esei a pone ku eigenlijk bo tabata.

Doesn't matter what, esey ta eigenlijk de goal eigenlijk. Ki a iba bo na bin ku un produkto manera Vaporal? Paso den e área aki bo tin un kompetensha duru ku ta e classic Vicks, Vicks Vaporú. Nos ta menshoná nom. No no no pero. E ta gewoon realístiko no. Nos ta hasi propaganda pa nan awor kita fabural ta manda den e merkado kinan. Pero semi ta kurioso pasá kiko e bou a nan bisa, Oh, bo tin tin nan tin merkado tòg pa kòke. Anto ami no lo pensa ku mi lo por ku lo por a kompetí dikon. Ata bo wòrdu dos tres aña fèrder di fabural ta strika. Bo sa ke dje kos e a strika e a ta bai e ta move.

Anto, teniendo na cuenta cu tin un crisis, ta pone cu bo ta e ta un oportunidad den e mercado cu a pone cu ya, Vaporal ta exitoso awor aki. Den tur camino cu bo mira den botica, den supermarket, den Toco bo ta haya tur bo Vaporalnan, inhaler, Bon, bon. potchi, vitamina C tambe cu nos a lansa nobo. Nan semper tin catara tog. Tog nan tin basa esey ta e cos. Doesn't matter bo tin cu bebe bo vitamina C pa bo no haya catara. Ento basi cu bo haya catara mayor bo tin bo vapora ointment pa bo hunta tog nan habru nan mish. Mi ta cora mi tata tabata usa e otro e otro marca competidor ey cu nos no ta bay bisa su nomber paso nos ta support vaporal. Pero mi tata ta bay hinca coge mati dedo mi nan nishi ta y atras suai cu ey tabata echt.

No, pero si e seis mes e ora bo mester ta un entrepreneur hopi dinamiko pa ya bo ta den tur skina i hanchi ku por. Sè, mi ta kòrda aña pasá pa Koningsdag bo tabata ku Vaporal tambe, ku nos brother Andrew ta saka potrèt riba riba, shout out Andrew bèrdat. Anto mi ta kòrda ku sè bosan tabata kana all around anto bosan tabata bosa duna e e e e muestra gratisnan ei. Sí. Anto awe ki ki bo tin awe? Konta ami tin ki over di Kiko, Pasá Kiko awe, bo ta pasá hasiendo awe? E challenge ban bisa den muestra ta ku hende um nan no ta bai kas mesora dor ku tin e ta hasi kalor um nan no ta bai kas mesora anto e vaporal dor komo ku e ta un um e ta un zeta di eukaliptus traha ku ta spesialmente pa habri bo nanishi etsetera si bo tin sinus kesei no e por smelt den bo tas. E por smelt caminda cu bo ta usa si bo no ta bay na bo cas. Esey a pone cu anto cu e sol loke den awe cu ta tremendo no ta wega cu e sol loke den awe. Esey a pone cu awe practicamente ta haciendo un tiki dificil di e ervaring cu nos a haya ay pasa cu nos a parti vaporal pa tur hende den punda. Pero awe e nos a cambia di estrategia pasobra.

E ta controla e ketsnan. Si, dus asina ya. Um, mi ta haya e marca aki tambe sumamente eh, great. Su branding ta espectacular. Mi mes haya mi ma compra mi patchy. E su yola. Mesora manera ma mire. Dus, um, Un bek, Ja. un bek, un bek no staan dos bril nobo. De dan kena charms. juist, juist, juist. Hey, Tipa di- um, E ta challenging bende aksesorio. Di hende muhé? Sí, e ta challenging, e ta un business challenging. So nan ta kumpra hopi, pero ta kosnan ku tin. Wou, mi ta kere bo mester tin. No ta hopi karu, tur lokal ku ta di hende muhé no ta hopi karu. Mi ta kere bo mester tin un bapalde taste. Si bo ta purba match e taste di di tur loke di hopi mucha muhé ku bo ta mira. Mane ami mi ta kere mi tin un anleg di mira un mucha moe anto por ta pensa kiko e lo gusta anto esey ta pone ku si bo por hasi esey ku diferente persona ta trese un kos right in the middle ta pone ku basikamente. Bo por trece accesorio cu eigenlijk ta match tur tipo di hende muhe. Anto esey loke nos ta haci den Charms na Briva Gat. Anto esey ta eigenlijk tambe un di e businesses nan cu nos tin. Mi ta muntra bo dor cu bo ta hende homber lo ta mas moeilijk ainda pa bo sa cu bo tin pa bini nan. Tur hende por traha mi cu e. Con enta ken ta haci en Kopen? Dor, dor kete hende homber, ko kon eti uo pa sa kiko kiko ta kiko ta bende se Nan kete ta ke puntra- mona. nan ta So trete meta di- perfelo, so meta Sa. bobo, no no sta simple. Kiko Sa. ta obe no homber fácil, pero hende mue Ya, bo tin ku pensa kiko hende moe lo gusta, kiko nan lo bisti ora nan bai sali Te sei te anochi, sei te kiko ko nan te bisti. ta ken sa ke kiko hende mue gusta. Mi ta kere bo tin ku follow the trends. Ora bo follow the trends, bo tin ku follow magazines, bo tin ku wak artistanan wak kiko nan ta bisti. Anto hopi bia bo suppliersnan mes ta rekomenda bo.

Nos a nos den un challenge si temporada di covid pasobra hopi negoshi a sera suppliersnan ku nos tabata kombersa ku dje nos ta gewoon haña store closure kimen e parti di asesorios parti di charms a sufri bastante pasobra no ta un produkto primordial, no ta cuminda. Anto esey a pone cu nos mester a switch diferente suppliers, pero awor que nos ta den the right path anto nos sa kico nos clientenan sa, nos conoce nos mercado, esey ta pone cu ta haci mas facil. Alright! Yes guys! Danki pa ta ey Kevin.

Mawak un pariente conocí tambe mawak elder na yabanda nan. Anto mi keda puntra tambe ta ki ta ki a pasa cu su cu su cu su marca tambe. Uh, me se lo ta Grady tende, pero nos tambe nos tin segun mi un audiencia ki nan tambe. Nos tin audiencia ki nan. Uh, nos uh, Sin audiencia. Nos lo, loyal fans. Ah, loyal fans. Di wapu, sintabo, sintabo mi brother. Segun mi, mi sa mi sa wak ku e guy ke sa like un par di kos. Amo kita me tin Um, flow. welcome, Bota wel- bota modela. wel- welcome na Wapu. Bota bota modela. No. Rega, amo kita Wel- welcome na Wapu. So eso por es no tin fa no tin no tin un tipo di estilo, no tin un tipo di fashionista. Guy Dus kita- guy kita kualke kos ku bo odioso, wak so. ta ta fashion. flow, sea, no. Ta flow. Um, sea, dus konta mi ken bo ta, um, kon bo konosé Wapu, anto ki ki ki bo ta hasiendo awe besides um kana punda otro banda, etcétera, etcétera. Um, mi nòmber ta Shandri Chirino. Mi ta bisa edat ke sena. Ja, anda baka. Um, tin tabes jes kwater ke sena. Um, ma konosé Wapu jis gewoon jis gewoon wakiendo Wapu. No, ok. Mi a ta un dia mi ta gewoon sintando ta bezdo a cosnan di YouTube, otro podcast nan asina. Anto ai te traha riba mira un wapu podcast. Mi ta mene, hm? Ke wapu podcast aki ta? Como ami como wende cu gusta wap. wak podcast mi di nan mi tira un bista riba e podcast ora mi a tira un bista teniendo tur e informacionnan cu wapo ta duna mai el'e masha bon mes dus asi Kita, mi a kita, cuminsa kita, wapo. kita pone que tabata interesante pa bo, dor cu normalmente mayoría de cu ta wak nos ta di basta mas edad. So mi ta curioso pa sa con bin, con bin el a, el, el a capta bo atención te cu bo ta sigui wak ahora aquí ainda. Ma- mm, bon ya ora cu mi a cuminsa wak mi a bin ripara E prome wak podcast ku mi a wak tabata ta esun di Big Pizzas. Ora ku mi a kuminsá tene informashonnan, despues mi a sigui wak, wak, wak, wak, wak, te ku a mi ta mira lokual ku nan nos bisa hopi hende no lo hasi ta hasi un podcast na papiamentu. Esei ta pa sigur. Bisei m'a kuminsá wak e sigur sigur. Kos aki ta dushi di e tipo di audiensia ku ta ku ta nobo den den den e famia di wap aki. Ta ku mesun kos ku mi brother aki na presenta ku el a wak esun di pisas ku praktikamente e ta e ta un episodio basta resien. Um, bo por bai way back anto wak tur e otro episodes nan ku bo ta bisa um, bo sa mi tin contenido aquí pa sigur sigur tres luna wa dus mi ke mi ke tende di bo wak si a bo hasi mes kos si bo a bai wak tur e episodio nan prome ku nos ta tin um, anto kwata e episode ku bo ta bisa e episode aki ma gusta hopi paso ma saka hopi informacion foi dje. Um, Sí, mi bai wak basta un par di episodes di fe promé, no a kuminti keda kòrda tur, pero esun ku a toka ami mas tabata ta esun di Didi. Awor konta mi tambe importante nos ke sa bo a bin bo a bin ku bo famia akinan awe? No, mi a bin mi so. Bo so, oke. Un pregunta klave, importante, ku kuantu semper a bin kuné anto si bo bo ta bai gasta tur? Paso Pagas. awor nos a tene di, di niure cu e ta bay gasta eh, riba, riba, on average, riba e dianan asina aquí, ah, Koningsdag, e ta gasta ongeveer entre 200, 250 florin. Anto that's it, e no ta bay gasta mas. Entonces supone m'a gasta 300 el lugar awor aki. 300, ok, ok, den cats, pa M'a ribrel. compra un par di cats, m'a bin aki nan femein ta trempa no vision bin compra aki nan. Bo a compra su jola? Sí. Sende! Ella la compra su jola. Ah. Mo Masa komo un bea. t-shirt kolo ros. Kolo ros, masa mati, masa master. Anto sea Eric kuan kuantu kuantu bo ta bai gasta of bo ta bo ta bai sigui gasta masa Eric? No, awaki no mas. Treshent ta genoeg sea so. Sea mi ta kere den e range ei ta bon si pa pa un dia asina aki tambe. Amo a kabe kumpra par di cats aka cerca Carswell por ta nos pas sinta ku nan. E catsnan aki por ta bo konosé nan e Nikes Dunk Low. M'a wak nan riba internet, m'a bai purba bestel nan, pasobra kinan nan ta èk hopi hopi karo mati. M'a bai wak na diferente tienda, e tienda ki nan bon di konosé dilanti dilanti e mcdonalds aki, mi no ta bai bisa su nòmber pero tur hende sa ta kua. Dje, kasi kasi kuater shingel do pekètnan ei mati. Anto seca, seca Carswell mae nan hopi mas barato ah. Uh, pero se a mi también ta entre entre e montante a mi ta bai gasa we, ma gasa prácticamente 90% di ese sobra ta riba agua of riba Amsterbright. uh, pero hey, Mati, danki. Danki pa bini. Mi ta mi ta hopi gradeci di

Ke te yanda? Ke, ke, ke te yanda? Ke wea ka su goso rustu? Welkom, welkom. Te, tene, Wapu, wapu! Kaki, kaki ta ferfelo sa. Ke te yanda, mati? Um, mi, mi kere tende sa ke bo. Uh, komo ta bes ta erfare e Dia di Koningsdag aki, uh, komo persona i komo, komo, um, entrepreneur? Komo persona, mi ta bezig ta make mi hopi kalor. ta hopi calor, ta hopi calor, pero como empresario e ta e ta un experiencia hopi dushi, no solamente pasobra bo ta bisa bendi pero tambe bo ta bisa ta conoce caranan nobo, tin me bo ta kere cu mi ta post mi videonan riba Facebook o social media anto dies mil hende ta wak kicosa, anto mi ta bisa ok Kòrsou sa ta aki mi ta pero Dor di e tipo di eventonan asina aki mi ta sa ku tòg hopi hende no konosé e brand, kiko nos ta hasi, kiko nos ta para p'e. Dus e mi ta hañ'e tòg manera di hopi bon, hopi bon oportunidat ku nos por usa tipo di kosnan asina aki tòg pa bende Kòrsou el un tiki mas. Dus komo un empresario, marketing, mi ta mir'el hopi, hopi bon. Pa ku dia di rei. Kon, kon bo ta hasi kre, Perfect. kon bo ta hasi krea spasio tòg pa pa laga nos yam'é pa krea ganga awe? Pasobra a- awe awe ta dia ku tur hende ta sali kaya pa nan buska ganga. Nan ta, Ñu nan ñu ta, ñu nan ta sali pa buska presa. ganga, nan sali Sí. buska ganga. Anto- Vooral, vooral pa ami ku ta bende mi Jordan nan, Por mi ta mi moeilijk. promé aña, ta mi promé aña ke men nos a drop nos preis for di seis shing. Pa pa mi bisa sinku shina tu inda nan ta bisa ku mi m'a kere ta baratio tin anto mi ta miri ooh no ke men ke men ta Dios ta wokki ma si te aseite baratio pero awor m'a mane ku awor komprende ku e kultura ta bai ku e kosnan ta bai Dios mi ta tin feter si Dios florindo nos ta hasi nos brelnan awe pa binti sinku e kosnan a move masha fast mes anto durante di nan nos a move e par di kèt si pero mi a komprende ku kòrsitumente kèt so autentic dus Nos ta baha si, pero nos bo baha masha, masha, masha. Ta p'esei, p'esei mi ta curioso, pasobra bo sa no ta un mercado cu ta, cu tin espacio mespa manera crea, crea, crea prijsnan above, pasobra ainda bo tin cu cu e cats cu ta schaars, e arte cu bo tin cu pone riba dje, etcetera, ke men, pero e ta move, e ta move si. E ta move, e ta move, entonces e ta masha dushi mi, mi no ta ganja bo no, mi ta gusta e ambiente, Dus kisas no pa con e zak so nos mester a wak si tin mas tipo di cos asina ki kisas dia di bandera abo Te mesa. koe, te koe bor esa bisa wor si e. tipo di E conosci ta tin asina ese ki jammer wou. nos pone un pop pop store e ta gewoon heavy ami ta gusta ami ta gusta e tipo di cos na ki ta mi prome aña pero so far so good. So ah, sa far, so good. Bia. Ta mi prome bia, ta mi prome bia. Anto ayer, ayer mi tabo te un persona, no? E cosa que yo comienza con ami, ta bini punda, mi tabo te compra colonia, anto después we ora un luna, dos luna pasa. Pende na tro, pende na, sí, así no me comienza como empresa, empresario. Anto pa awe, mira aquí, kòr suelté i kowon komo un gestornan anto awe ta nos ta bende kos des Master starting Mati. from the bottom Master so awo hopi biniendo heavy. back na na e catchnan mi ta kere e e parti di di e prijsnan um wak un hende ku sa di catch Ta sa e komprondé. balor Si, di e catch si, si, anto si. si bo bisa mi mesun kos ku awe mi a kumpra seka bo bo bisa mi e e e prijs no ken wa hopi hende no lo por afford un catch asina yeah, yeah, esei yeah. ta uno pero sabiendo e valor mi di oh no mi sora bo sa paso mi sa awe ma bisa bores dilanti McDonald's agi tin un tienda famoso Correcto. ta bende para catch heavy pero na un prijs hopi heavy tambe Bo a comprende anto ora bo a bisa mi bo prijs mi ta mane bo sa kico laga nos dal bai paso mi ta ganando di tudo banda bo a comprende Miami Cats y pa un mas pa un prijs hopi mas miho. Correcto. Awor esaki ta bo prome bia ki ki ta cierto cosnan cu bo a siña for di awe caba cu bo ta bisa ey otro aña mi ta bai purba di mehora den aspecto aki? Bo sa mi ta gusta mi ta gusta evalua kico Ah, mi por hasi mas mihó manera. Si, si hopi kliente ta bini i ta reklamá riba e preis, mi tin ku komprondé kiko e hendenan ta hasi riba Koningsdag pa sali bin kumpra kos. Dus, kiko ta loke nan ta sali buska p'e? Si nan ta sali buska kos barata, ami tin ku zòrg di ofresé nan e kos barata ei. Ami tin ku zòrg di, di, di tin e kosnan ku ei. Bo sa kon wenda ta bisa, No, great, pa sinku florin so mi ta bende un kris protèkter. Pero sinku florin, uh, sinku florin so? Na mi dos, na mi tres. So esei ta e esei ta e marka di e dia dus e hendenan ta èk riba ban wak tin den baratio ban selebrá dia di rei anto ba e kosnan ku ta riba ganga nan ta kumpra dus pa otro aña òf pa otro empresarionan tambe tin sòrt di kosnan di ganga sòrt di tin kos riba ganga anto ba despues bo ta sigui ku ku bo eksklusividat. Eey. Un pregunta clave tambe cu cu mi ke tende di bo ta of un respuesta cu mi ke tende di bo ta con con e hinter e proceso di bon mi ke do mei como empresario poniendo mi stand akinan of cualkier otro caminda na punta of na otro banda ta asito right aki ta tipo di di di permino cu bo tin cu cu bo tin cu pidi con esey con con mi tin cu mira esey. Awor aki mi a huur seca un. seca un un organisacion cu ta haci electoraña for di januari y cosa que no ta wega for di januari y hende nan ta cuminsa cumpra vender for di januari que men nos ta celebra dia di rey binti shete di april pero for di januari ban bisa doshen di doshen ochenta vendors nan ya caba ta ta ta ocupa dus ta trempan. Make a good planning ami ami tin enter un store den Zeelandia dus mi tin ku hasi un bon plan pa voral e e temporada aki ke mi ta prepara mi mes adelanta ku hey nos sa ku e dia ey nos ta bay tin sales dus nos ta kuminsha plan for di trepan kiko tur nos ta bay prepara pa hasi si mi shirt no normal ku nos hasi arte riba dje ta tres shon florin o depende kiko Awe nos a hasi par di kos masha simpel mes ku nos por bende na binti sinku florin. Dus e ta kon un planning. Zòr di ta trempan, zòr di regla bo kosnan na tempu, anto tur informashon bo ta haña riba social media. Pasobra riba social media e mes a mira e menernan ku ta bende vender, bo ta haña un plata grond, bo ta bini mi mi a bini un kaminda den punda banda di Rosette i asini. Nos ta bai ariba, anto bo ta mira henter un plata grond di punda. Anto abo ta mira tur ta unda e tur unda tur tin e tur e stands nan abri unda ta okupa anto abo ta marka esun di bo anto nan ta kobra bo un prijs p'e se. E afi. Ey Mati danki danki pa pasa seka nos prome ku bo bai kita kita e liña ku bo ta tira wea pa yende nan bin kumpra anto bo ta grita un ko bo ta bo ta bisa sapatu sapatu No a sapatu a. komo un kana mane patu un ko. Mi sa ku bo sama mi video pero awe mi tabatin dia di rei tur hende ta bai bira rei ke men tur mi klientenan ta rei tur esnan ku a bini pa deskuento ta rei tur esnan ku a bini pa no deskuento kiko ta ku nan a bin kuné nos tur ta rei i reina dus awe ki bo ke mi rei papia ku mi rei ki bo ke reina kò bai tur kos ta rusta ki bo tin mester papia ku mi papia ku mi paso awe kon kon a baby nos a selebrá koning ai shi koning nos a selebrá koning pero. Manuel ta koning, Boris ta koning, wapu, wapu, wapu ta koning, aa, Corswell ta koning, tur esnan ta koning, ho. Danki broer, danki pa den, danki pa den. Bai poko poko. Danki pa pasa. Danki pa e oportunidat. Succes ke benta. Alright, conchale por fin. E mester a warda seguro un dies, dies i sinku minuut. Pero Boris a bin back cu un caballero. Anto cu do tres mojito extra. Dus uh, danki por es. Um, awe nos tin un brother cu nos conoce for di base tempo. Quando é nos conoce outro caba só? Base for di una... Una. 2010, 3, 10, 4, né? Uh, a mim também ser pequeno gigante. Grande. Grandi. Mi yo conocí como Rowelton. Un yo doy nan di compañía di, di exitoso di mi mojito. Construimos. Na, na, na sponsor un par de mojito hockey. Que me sowieso nos gusta na mas tanto ainda hockey. Welcome Roberto. Dank je, dank je, dank je brother. Awe mi tabi se nos nos nos ta en top con podcast awe tremendo cu yen entrepreneurs. Me di no, Roberto falta na, ben ya me. Masha dia nos nos a papia dor por bubulan un biaha den e podcast. Roel don konta nos un tiki konta bayendo ku boso negosio, no boso sali ki idea. Bon, um, ya, a bisa negosio ki nos tine oficialmente uh, shete pa ocho aña oficial. Um, el a start gewoon como algo leuk pret, un hobby. Anto Jay el a bira algo serio, anto ke compañía te ta te camine ta ahora ki. Um, ma bai un, of nos a bai un curso di bartender hopi aña pasá, pero mi no haci nada cune nunca. Anto, dje e cosa cuminsá con como pret na fiesta di famia, fiesta di mama, fiesta di tanchi, bla, bla, bla, bla. E cosa bin bira cu no, sa con, nan ta gusta e producto, anto e nos a dicidí ban invertí den e negoshi, anto ban haci algu, algu grandi, cual el a bira tambe. Mi ta corda tin bo sabe un un master class segun segun bon bartender un tempo. Sí, pero Sí. bartender bat bat bat bat bat bela ganoso. Maar wie zei, er, er, er receta de más o menos, maar neem maar zien, als je dat al bo. Sí, sí. Dat al bo, dat al bo, dat al bo, ga je. Eje, o pregunta, paso ami ko Boris, Nos a traha na Madero, mi ta kòrda, sigur mi por ta pasa cerca nos Hopi op wèm rato. también, sa ka pasan, hopi. Pero un di e headaches ku nos tabata haña hopi cerca cerca e clientenan tabata Bon Roman, ta ki ta pasando bo anto? Basha un tiki mas rem den e koe kio. Ta aburrido mi e koe ta? Kon kon Esei- kon kon kon kon bo ta deal ku e koe chi? Esei nos ta haña diariamente. Am, ke ami ta hasi pa evitá esei? Meestal ora ki mi ta bisa e gainan ku e kup ena wak mi ta basha alkohol pa nan mir'é. Anto di ora nan mira ku bo ta bashando alkohol di bèrdat pasobra kita pasador ku bo tin e lamuchi ke menta semper ta kibra e alkohol no. Anto e ta smak bisa no e koyo di hopi alkohol pero komo e hende ke pedal nan Dios a sa hoki loke meestal loke nos ta hasi ta basha alkohol nan dilanti pa nan mira ku a basha alkohol den shi. Konta konta bigento ke benta ke benta di di kondensaha ke aña aki toevallig bon ku tin bon solo. No tur aña tin bon solo. Um, mi ta ancha cana pasa con José. Tenta nada, no. Tur aña tin bon solo. Um, e bon ta con nos tin Frozen. Plus es un original, dus ho- hopi gente pidi pe Frozen, so e ta bahoy bon den calor aquí, que men di, e solo ta no- na nos favor. Anto ki ki ki ta bo estrategia ku bo ta hasi pa evita ahortamiento den bo den bo de bo actividad um, so ta bare bare tanto con bot lantada ta cae sin ya bota puro bo tra cu hende mas confiable posible um, nos un grupo de amigo mayoría de nos tra donan tra nos amigo nan nos tra junto nos ta basla junto tambe que men bota crea un bando es dificilmente bota ben ladron ladronisa so iso no bo evita ese 100% pero ya nos un compañía chiquito nos ta nos ta puro pa nos Traha mas konsèl ku otro tambe ke men di mayoria di nos òf ya nos tur trahando huntu ta ta amigu anto nos ta unda bala huntu òf sa sali huntu òf nos ta hasi mas mas aktividatnan huntu tambe ke men Ah, bo di. tin bo tin esei, anto bo tin tambe e e e a mi bisa e problema tambe paso ami ku Boris a make men hopi na na Madero. Ta ku afentu, fora riba djabièrnè, sapi awor sami djadumingu nan ku nos ta sali morto kansá afó einan, wou tin tin band, bo tin bo tin bo tin alkohòl ban di bo, bo ta yega shake dos tres kòktel ata do do kup do kup sobrá aki a a a keda den e shaker la mi la mi bai bebe kon kon Bo, bo tin algun tipo di problema ku eseinan na, na, na e bar of na bo kompania ku bo ta hañabo ku trahadó ta bebiendo terwijl nan ta, nan ta trahando? Wa bo por bebe af en tu si, pero no, no hasi di mas. Esei ta bèrdat. Den, den mi kaba so, esei ta mesun kos. Um, meestal semper nos ta pone alkohòl tambe pa nos trahadónan. Ami ta bisa, Siniki, bo ta sali bo kas bin traha, bo mester ta den un ambiente gezèlig, hèfi, pero nada di mas no ta bon. Ke men, nos, nos, nan sa ku. Pasobra kon no bebe asina mas kende tin ora nos mes ta pone otro alcohol pasobra tin mes ami ya no a cansa di bebe mojito ka bo komo ne kimente tur weekend tin ora den siman dos tres event pa siman mi ke bebe mojito mas kimente rato rato ami mes ta dal mojito dus mes nos ta bini ku otro alcohol nan di otro rum of otro wisky afe pa nos mes bebe anto nos ta share ku nos trahadonan tambe nos team ta echt echt un team. Jolly basila ki men di nos ta por basa trabou mas dushi posibel entu por por sirbi i hendenan tambe mas p'e nan tambe sinti nan na kas ora nan yega mira nos den un vibe kaba sa kon kontentu. Bo sa ki mi ta gosa men ku ku mi ta bisa Kevin awe mi ta gosa ku bosan tin bosan negoshi grandi por un ratu kaba pero tog bosan mes stay semper den tur evento den tur un sea mi ta mira awe mi ta mira Ryan mi ta mira otro mi ta mira bosan tur tur den tur evento sikiera un di bosan tres tin ta purba pa nos pa nos stay tur ora

No no ta cumpra bo producto no ta cumpra si ca abo paso nan conoce bo no no gusta no ta confia in abo no asey ta mi tin hopi cliente cu ta pidi manen no mi tin hopi hende cu ta yega bisa no mi ke pa abo trei mi ke pa abo cu ora yanda bisa mi mi ke esun debia pasa pero mi no ta cora cua ta esun debia pasa bo pero bo ta bo ta si si ayen debia pasa ta tin keme nos tin. Nos tin un bon band ku nos klientenan tambe. Di mes nos a traha ku hopi kompania pak wea pi jobber ke esei nakiba. Bo ta keda mira yendenan bek den aktividat tambe. Anto ta p'esei eigenlijk nos ta pone hopi aktividat esenteki pasobra eigenlijk nos a kuminsá mas pa kosnan privá so. Kompanianan privá pa nan happy hour, fiesta di kasa, ke esei nan nos tin hasinan hopi dor di ayar. Anto ya, dor di pedido hopi grandi, kada bey nan ta keda bisa no, boso anto ku bende, boso anto ku bende, nos ta purba di ta den mas aktividat. posibel. Mi ta kòrda un bia pa Koningsdag tambe ami ku Boris a pone un stèntje na Gomesplein. Nos a bende mai tres shen mohitos mati pero otro vibe. Nos a bende mai tres shen sinkuenta mohito mati pero no frozen es un ku bo tin ku medler kiu mati nos a sali morto kansá anto promé kesei mi ta kòrda e anochi promé ku Koningsdag Nos a hasi un soiso e preparation ku mester e fora kiko kiko e suiker water munt tan no mester a pluk tantu menta e anochi ku nos no a drumi praktikamente kon kon bo ta hasi ku e forat prome ku dianan asina aki. Nan bisa bo esnan aki, ayera unico cos cu nos mester a haci, of ayera awe mente ta start e ven cu e pick-up a core bin. Dios tur cos a ta cla caba for di den siman, prepara caba. Dios nos ta parti e trabounan sigur den dia aki. Mi mi bisa bo pa siman pasa nos tin tur cos cumpra caba, balve cu ta menta cu ta cul amunchi cu dunca ta fresh pero so sobra tur cos a ta cla caba. Ayera anochi nos a djis bay double check dos cos, awe mente start ven bin abo. So nos ta trat nos ta purba di ta mas delantá posibel. Di mes nos tambe ta druk, um, tin mas um, kompania, tin mas um, nos ka- kada un tin nos eigen trabou tambe de a- aparte di esaki ke men di nos mester planeé pa e por um, pa e bai mas fácil, si no bo ta bo ta ña bo ta keda pegá. Ke men di awe meinta lat lus la nos a lanta start bin so tur kos no ta kla pon'é kabo. Un pregunta sumamente importante, e bre- e brele tin wiper? E? E brele tin wiper? Si, si, si, nan tin ergo tambe, p'e calor. Si, p'e calor. Si, tin ergo tambe. Wak, em, ki, kiko ta, kiko ta locual cu ta diferencia bosnan servicio wise? Producto wise, eventualmente un hende cumpra mi sa un trinta mojitos a cabosnan, nan bo copia e receta, bende mi un co. Pero kiko ta diferencia bosnan servicio wise? Bon, cu hesed que es na, na servicio? Na servicio, sí. Bon, nos ta duna un bon servicio, nos para nos cara jolly, great, gezellig. Bo ta bini pasa bon tok, bon ambiente, bon muzik, bo mester mira hoy ke menin pila fresco pa enan para, dus naturalmente bo sa kon bo bo acomoda enan neachi e ta e ta e ta bira un un un vibe completo. Mi ta puntra esaki e pasobra un un un bon producto so no ta bende a ta tin yin factor mas ku ta juga rol. No anto souiso nos marketing ta ta hopi fuerte tambe, nos tin años den e cos aki, dus hopi hende sa di nos tambe, men si tambe ta ta un edge, pero fiero na foi na cuminsamentu Nos marketing ta ta hopi fuerte ke men di mi ta kere bo marketing bo akomodá e na nechi un nechi produkto straluit nechi bunita tur hende ke tende ekwip den su man ke men di ta tin un temporada ku hende a mester bisa nos saka potret saka nos potret saka nos potret pa nan pa nan pa nos por poste ke men di e ta e ta mi ta kere tur asina ta ta ta parte dje totalidat. Awor pregunta clave importante di dia Kon bo ta hasi ku e faktor di prijs di lamunchi pa bo no pa bo pa esei no tin efekto riba bo final prijs di e mohito? Ya, lamunchi, ora bo kompra lamunchi ku rom ku ku ku Island Oasis ku ku suku e lamunchi ta ta barat a toke men i e no ta afekt'é asina karu asina tantu. Mirando si mi mira e prijs ku nos a kuminsá shete ocho aña pasá awor ke e prijs a subi sou i sou pero e ta mas pa faktor di e e alkohol awor ke dje seis per ahí. No, no, antes nos a cuminsa na diesdos florin, dus pone shete ocho aña pasa, awor kita na diesseis florin, cu nos a subi cuater florin den den och seis shete aña ta ta mer den genuho, pasobra otro camindanan of otro productonan a subi dobel nan di No, ta piso. bera, ta bera, otro caminda otro camindanan ta bende bo seguro un diesocho, binti elo pa un coho, Bo como un ne coho que resto de mendi. cohonan, que men un coho cu bo no sa si ta bay ta bon. Si, e e mojito normal e clase ta diesseis florin, sin alcohol ta diestres, nos tin e blue,

Um, Na mulia, eh, no. minti un liña, no, no, pero Ah. nos pa trata de mulia, liña, liña. Bo, bo, bo, bo, Pasa bo- tal bo mojito, bo- claro. Bo, bo, bo, bo, bo, que mojito, bo, bo, Bo que bo, sí, sí, sí. Ah, Nos bo, vai, bo, dice- bo, bo, bo, que bo, que- no, no, no, nos de liña, pero de mes nos tin, nos tin música toca. Anto, ya, en asante nos capa hopi año, que men, porta pa un compañía nobo, afuera nobo, de bisa, de bisa, como se bin con un slogan of so, pero nos,

Kiki importancia tin esey den den hinter e concerto paso at the end of the day wak bo conoce mi mojito pa basa tempo caba anto bo ta bisa ok mi por dal un mojito pero toch bo loke tackle otro otro tipo di mercado cu no ta cu no ta consumidor di mojito so. Nos tin nos tin pa fiesta priva nos ta ofrece tur soort di cocktail tur soort di bebida tambe. Pero aki ta basa den e event nan sneki meestal e e doño di event mes ke su eigen bar dus nos ta kome un cocktail so pero nos tin mojito nos tin amaretto sour nos tin pink malibu nos tin coconut ke men nos tin mas cocktail si barbados margarita ke men kono ta mojito so pero di mes e nomber mi mojito ya ta nomber di e compania anto hopi hende conoce nos pa mojito pero nan sa ku nos tin mas cocktail dan. Bo sa kima no kima kima nota wea tambe Ma no ta wea ku diferente empresario no ta usando swipe machine kua ta komprendibel. No ta usando swipe machine? No ta usando swipe machine Ami di kua ta komprendibel. tres Si, es- esei, swipe. esei mi sa, pero e pregunta ta, s- a, aña pasá m'a kumpra par di mojito seka bo anto mi sa ku bo ta usa swipe machine anto importansia di esei. Kana mi den, den, den e proseso di No problem. hür of tin. Goza trankilo. Epa, epa.

Viniendo, viniendo back. E parte. Kita pe pelo. Nos nos keda na parte di con como ta si tin eri e swipe machines nan den evento nan asina aquí. Pero con e ta algo moeilijk. Ta pidi un bici swipe machine ya nos tin cuenta di di na MCBI. Dus ta pidi nos ta pidi nos tin swipe machine standaard ya nos ta si ook ta ook ta hopi actividad. Pa aña ke men di nos tin swipe machine standaard ke men di mi no sa ku por ta otro kompania nan pero e no ta muilik pa aplika si mi tin ku chabra mi di msb bo bisa si mami yo pero nos no ta no ta no ta algu muilik pa pa haña e mashini swipe sino awor ki ke mun ta digitalisa bo ta haña bo ta haña swipe mashine un be ke men di mi sa mi no sa di otro empresario nan chikitu nan asina aki pero No así sai machine años caba. Cu e den esencial si no bo ta perde benta. No sigur no. Hopi hende oke tin sa en cash mas riba nan. Antes ta facilita nos ta menos wese geld menos. Hopi hende ta evita di cu e sai machine pa pa bo sabe bo registra menos cos cu pero na final di dia bo ta perde mas tando pasobra bo ta perde ñe benta. Como laga. Yen tin yen tin estimado con kimen di sai machine ta facilita hopi hende. Nos tin suai machine aña, so hopi nos tin tres, nos a tin un, awo nos tin tres pasobra tin ora, boso kon? Nan ta tanga ta tarde un tiki. Bo ta bringa, bo ta bringa pa na at di end of the day ora bo traha. Bo ta kere bo mester hasi tur kos pa fasilita bo klientenan, bo konde? Awo kiko ta tèp, ta mas lihenda ta tèp, sigui bai. Sa, sa. Unda un kamiasèn bin bèk, e mende mi ta kere den. den modernisá mas mas tantu posibel i fasilitá bo klientenan mas tantu posibel. Awor mi sa ku ta un top secret ingredients òf proseso, pero duna tur hende un un un overzicht di kon pa prepará un bon mohito na kas. Lamunchi, suku, soda, e ròm ku bo gusta, Den nos caso nos ta usa Anna Bay Rum, um, Rum di Corsou. Um, e aquí no bisa también Anto Menta. Si bo ke flavors bo ta add, bo ta strawberry na je of add blueberry na je, que meni. Depende con bo guste. Bo di con ne tiene gu- guste zoet, tiene guste mas marga, tiene guste mas seco. Den sowieso si bo no guste zoet, soda water ta kibre zoet. Men si no suiker water of suku mes ta ta lag'e sut genug. Awe esaki ta pa bartender nan abo cu cu bores. Um, ki ki ta e diferencia ora bo basha e rum blanco cu of e e bruin sorry rum blanco of rum bruin? E ta depende no, e depende cua rum bruin mas caro of rum mas mas depende e rum atrobe no, so bo ta tin rum zoet tin rum menos zoet. Anto tiene guste ku ron bruin, tiene guste meko ku suku bruin ku suku blanku. Eigenlijk, Sí. na final di dia, Ef- ta masha effect, pero e ta kambia na smaak sowieso, pero kada ken kon, kon e guste. Antes, Eh. ku Santa traía na Madero, ami ta pidié ku ron bruin. E, e smaak por varia, berdat, segun e brand, ke no importa tin ora di ki mas sut of no riba e bruin, pero no nesesariamente, depende e marka. Anto effect wise si, tur lo, tur bebida ku ta, ku ta, am, bruin, e ta, e tin, e, e, e, e ta, Abieu. Dus dor cu e e gehalte di sucu ta mas alto of e proceso ta diferente e ta afecta bo coro mas mas lie. Dus un un whisky, un Hennessy, un Renbruin Ah, bo ta e ta bira ta e mas, ke mas. no bo no ta bira mas fuma pero e e e e Bo ta bira fuma mas lie. e si e efecto di alcohol ta yega bo cuerpo mas lie. Asina. Esey ta esey ta unico verschil cu lo por tine. Pero depende e marca tin diferente efectonan. Bifor bifor bay bay un Diplomático cu ta hopi bon, hopi rafina e ta hopi e ta un tiki mas zoet bold pero e fuma no ta dal pisa. Pasobra e ta hopi rafina.

At least un ora largo den nos studio pa papia te rover wa. Nos tin hopi cu e papia mas a pasami cu Boris a papia pa ripiaha pero mi sa di Boris to. Sea sea sea. Awe awe tin episode gratis no ke mi awe si lo coribin mes esa. No sende sende danki pa te. Anto nos ta topa Eri next time. Danki na bosan brother. Alright. Bai rust do. Tu, danki pa te. Awe tabata episodio base special. ah, Koningsdag. Mi ta spera boso a tur a disfruta di dje. Ah, sowieso ah, nos no por a ah, Para, para, controla para, para. tur e factornan. Nos no por a controla tur e factornan. Tin hopi muziek, hopi lawai, luz. natural tambe ta drenta den e camera. Camera di paga si recohe, camera di paga si recohe. Tambe. Nos a haci nos best, nos a tin un shot so. Uh, pero spera boso a enjoy. Cora comment y bao ki boso a ta di cones da cuanto cent boso a ta gasta den e dia ki. Uh, Para check nosotros episode na riba Go Loud, con el plataforma Digicel completamente gratis, no te coge bo data mes. Anto Cora that's it. subscribe na bo man reactie nan tambe anto si bas ye Cora primi riba belletje. Cora pa contenido Um, special of extra check nos riba Patreon. Anto nos a pone Tambe. link above den e description. Anto Cora bon stay wapo rumano. Stay wapu anto Cora dal bo chef nan di su yola anto bebe mi mojito. Stay wapu. Sin morilip, sí, sin morilip.